Baga Times nih nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Kan ram boruak ruangah thlapa ṭhali chung The Hakha Times YouTube channel kan ngol chung i atu thawk in pehzulh khawh kan hung i zuam cang lai. Nifatin cachuah kan ngol cang caah Facebook page tu ah thawngpang kan ṭial. YouTube le website hna zongah thawngpang ngeih le rel khawh a si cang lai. Thazaang kan pe cio rih hram u tiah kan in nawl hna. Thawngpang tawi ka rak chim lai. Hakha ACM motor gate ṭuanvo ngeitu telh in minung pariat hrawng sac ralkap nih an tlaih hna. June na hleili zan ah sac ralkap nih Hakha ACM motor gate in ṭuanvo ngeitu Upa pakhat le thilthum thilthlatu minung panga an tlaih hna i thil an phorhmi he ai pehtlaimi minung zong an tlaih chih hna. An dihlak ah minung pariat hrawng an si tiah min langhter lomi pakhat nih The Hakha Times ah a chim. Chinland FC president an si thawngṭha thang le a nupi siamte nih Kalay Myuk ummi Chinmi hna COVID-19 lakhruak i thlopbulnak caah tiin oxygen concentrator pahnih le a harmi thilri dangdang bawmhnak an pek hna tiah kan theih. Cu bantukin Cikha khua ah COVID-19 in a zawmi hna thlopbulnak caah tiin meisei nganpi pakhat le oxygen concentrator pakhat zong an rak bawmh bal cang hna tiah kan theih. Sac ralkap nih June nikhat in sianginn an hon cang nain nihin June ni hleiruk tiang Chin ramkulh, a bik in Hakha le Thantlang ah sianginn kaimi an um lo. Sianginn an i khar dih hna. Hihi Chinram lawng si loin Myanmar ram pumpi huap in a si i sac nih honmi sianginn kai an duh lo ruangah nihin tiang sianginn kaimi an um lo tluk a si. Cun sac nih honmi sianginn a kaimi zong COVID-19 tlangrai ruangah sianginn an honmi tam deuh zong an khar hna tiah kan theih. Cun na hleiruk zinglei ah Kanpalet ah RC father Michael Aung Ling le sahngakchia pakhat sac ralkap nih an tlaih. Sac ralkap nih mino pawl na thuh hna, a bawmh zong na bawmh hna an ti caah biakinn chungah luhhnawh in an tlaih i an kalpi. Hi bantuk hi biaknak zeirel lo zong a si tiah khuami pakhat nih a chim tiah Chingwell nih a langhter. Atu lio Mindat ralzaam hna sinah zawtnak tlangrai a tlung. chungtlik siseh, tlangrai siseh, raifanh zawtnak siseh a tlung i ramtang a si fawn tikah sibawi zong an herh i i thlopbulnak sii-ai zong an herh. Furpi caan a si. COVID-19 zawtnak ṭih a nun lio zong a si caah lungrethei ngaiin ramtang ah khua an sa tiah kan theih. Falam ah COVID-19 mizaw zorlei panh loin nifatin mizaw an hmuh lengmang hna. June nikhat in June ni hleisarih chun tiang Falam sii-inn ah COVID-19 mizaw hi nifatin in hmuhchep lengmang an si caah mizaw dihlak sawmkua le pariat an si cang. Cu chungah minung panga cu an nunnak a liam cang tiah kan theih. Sii-inn in a ṭum cangmi zong an um caah atu lio Falam sii-inn ah COVID-19 in aa thlop liomi hi minung sawmruk le pasarih an si tiah Falam hrambunh Chinland Herald media nih a langhter. Tutan The Hakha Times kan thawngchimnak cu hi vel in kan ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Ral kut in siseh COVID-19 tlangrai lak in siseh nan dihlak himbawm cio hram u.